Үтүө күнүнэн истин сэргиһини сэргээн көрөөччүлэр уонна истээччилэр. Бүгүҥҥү биэлибит ыалдьыта Амма нэһилиэгин Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын бочуоттаах бэтэрээнэ Светлана Ивановна Беркина. Дьэ, үтүө күн буолуохтун, Светлана Ивановна. Саха киһитин сиэринэн оттон кимтэн кииннээххин, хантан хааннааххын диэн хайаан да эти боппуруо биһиидабыт дии. Дьон Светлана Ивановна баһаалыста дьэ төрдүбүтүн успутун кыратык кэпсээн сэһэргээн ааныккын кэлэн. Сөп. Тиминти билиҥҥитэ Амма нэһилиэгин Чичимах буолла дии. Урут көрдүрүлээх диэн колхоз баар этэ, ол аатын сүгэн хаалбыт көрдүрүлээх диэн сиргэ төрөөбүтүм-үөскээбитим. Онно Беркин Иван Иванович Беркина Вера Матвеевна диэн ыалларга аҕыс оҕоттон биир кыыс буоламмын мааны кыыс төрөөбүппүн күүтүүлээх кыыс сэттис оҕонон только аҕабыт үнүстээх саастаахпар өлөн хаалан ийэбит дьиэ доҕо хаалбытын бэйэтэ иитэн улаатыннаран бу үлэһит оҥортообута диэххэ наада. Онон мин биир кинигэттэн көрдөрүүлээхтэн чычымахтан диэххэ чэ амманы илигэ түтүрүм. Онуттан биллэн туран аан бастаан биһиги Чебурелок аатын сүөбүттии. Онтон арыый даҕаны торбуйбутун көтөхтүбүт даҕаны аны кыһыл хаалты сиилэллэр дии. Уонна дьэ хомсомол баһаалыста ол оҕо саас оҕо саас буолла эдэр саас оҕо саас кэмнэрин эмиэ санаалаахтар Дьити куддиктаана дойдубутун ахта сананаастын мин ити тараҕана диэн саамай киэҥ бу араада таатта булалаасками олоро сылдьыбытым Бростам аммабытын оттон бэйэм билэҕин олорго оттон биллэн турар барыта эдэр сааһым онно ааспыта диэххэ онно оттон Сэттис кылааһы Чычымах сэттэ кылаастаах оскуолатыгар алта уон биэс сыллаахха бүтэрбитим. Ол аата мин оскуолаҕа кырабар наһаа ыарыһах этим. Ол иһин тоҕус саастаахпар биирдэ оскуолаҕа киирбитим. Онон барыта хойутаан миэнэ буолан ситэ. Тоҕо гынан баран октябрёнокка первый кылааска урут нулевой да мэрэтибэт да баар Онон уон саастаахпар первый кылааска киирэн баран өссө өссө уон уон биирбин туолан иһэммин киирбитим. Эмиэ өйдөөх долгутуулаах буолар этэ. Онно мэктиэ тылы да этин диэки батыһыннаран эппиттэрэ оннуттан үөрэппэт этибит кыра буоламмыт буолуо элбэх оҕону стройдатан тураран баран манна мэктиэ көлүөнэ хайда буолуохтааҕар клятва диэбит курдук этиттэрбиттэрэ оннуттан манна түөспүтүгэр били кыһыл таҥаһынан бүрүллүбүт сулуһу бэйэ оҥорбут сулуһун анньан биэрбиттэрэ онон дьэ үрдээҕин эмиэ түөспүтүн мөтөтө түспүппүт диэхэ көстүбэтэҕэ буолбут быһыытынан оттон пионер буоллаҕына пионерга эмиэ киириэ эмиэ сүрдээх долгутуулаата мин төрдүс кылааска киирэрбитигэр эмиэ наһаа мин оччолорго наһаа симик наһаа көрсүө быһыылаахпын наһаа долгуйабын эмиэ кэккэлэччи турарын бараннар эмиэ андаарбытын этиппиттэрэ ону эмиэ туох баһатайдар Оннуттан бэйэбит урук бэйэбит кыһыл хаалтыһы тигэн эрэ буолар эбиккин бэһи дьоммутугар кыһыл хаалтыһы тигэн аҕалтаммыт отугабытын дьэ баайбыттара. Хатыын таҥас. Ол онтон олортон пионер буолан бараммын араата онтон звено баһаатайа, отряд баһаатайа диэн ол оччолортон кыра эрдэхиттэн киһи бу салайааччы буолуо онтон уһуллан тахара наһаа үчүгэйбит наһаа үчүгэй систиэмэ диэхинэбин ити онуттан пионер сааспар эмиэ өйдөб үчүгэй үтүө өйдөбүллэр элбэхтэр диэххэ наада пионерскай лааҕырга сылдьыбытым наһаа үчүгэй этэ онно Андрей Павлович Егоров диэн баһаата айдаабыта лаа ити ровно бу көстөр сиргэ ити дьаамҥа сылдьыбыппыт палатканан олороммут

Ол түүн оттон долгуйан утуйбатаҕым олох билэбин, өйдүүбүн диэх наада. Уонна это элбэх боломуот оттон урукку массыына ол кэмигэр массыына үрдүгэр хаас массыына аа, крузовой массыына үрдүгэр олороммут тахсыбыппыт. Оччолорго э, комсомол секретаря Бочаруков Константин этэ. Онно дьэ уочараттаан биир-биир киллэрбиттэрэ.

комсомол секретаринан секретаринан аҕыйах кылаакчы сэттэ кылаастаах оскуоланы сэттис кылаас оҕото буоларын быһытынан Чечемахка бастакы секретардааны мантан саҕаламмыта диэххэ наада биир сыл оскуолаҕа секретаринан үлэлээбитим онуттан бу оскуолабар кэммитигэр эмиэ биллэн турар сүрдээх үчү учууталларга үөрэммиппит наһаа үчүгэй Кэмнэр ааспыттара диэххэ наада, алтыс кылаас кэнниттэн соҕуруу үчүгэй үөрэнээччилэр ыыталлар этэ, оннугун төһө даҕаны бу холкуостаах ийэлээх, гаммат ийэлээх буолларбын, олус сэттэ оҕотун кытта бары соҕуруу Казань, Москва куораттарына күлэйдээн кэлбиппин олох умнубаппын, онно онно учууталларбар махталым үрдэ улахан. Хаччы оччолорго уһуота ийэм барар сархантан эрэ булар биэһин солкуобай булбутунан онон эргийэн кэлбиттээхпин диэх. Кырдьыктаҕына. Аны холобура бу хомсомол буоллун, бу өйдүүн-санаалыын, этиин-хаанын то биһиги туох онно хомсомолго киирдиҥ эрэ иһитэн хаалар курдуккун дии. Онно олох эппиэтинэс оҕо олох Уонна наһаа туох буолар диэххэ дылы. Субботник хаһыйдаҕыт быалаҕыт? А то биһир оскуолаҕа улаханнык хоботунтаабат этим этибит гына мэритэтэн аастым дии оҕуруопка биһиэхэ биир кэриэт баар этэ онно хоппуста олордор этэ ол хоппустатыгар дьэ күн аайы баран уу уу кутарга көмөлөһөр этибит ол кытыытын ааута оттуурга көмөлөһөр этибит онуттан атын үлэлэргэ эмиэ бурдук оччолорго туох диэн баарда саас хаппыыста олордорбутук кыра горшок курдуктар оҥорторору биэрэрэ. Оннугу оҥортору оҥорорго үлэлиир этибит. Оны тиви хаары типтэрэргэнэ бу дьахталаанан иилэннэн муннук туруортарар иин оҥоттор. Чэ, дин элбэх буоларда. Үлэтэ буолла диир. Онно барытыгар кыттар буоллахпыт. Оннуттан биллэн турар оҕолор хотон хаарын иин түһэри диир. Үлэлииллэр буолла диир чолорго. Ночевка туох диэн баар эбит дуу? Ыанньык фирматыгар торбос көрөөҥҥө биир кэмҥэ харбалаах ити төҥүттэтигэр чооска тута сыдьахтара үһү. Онон аар хомсомуоллар. Аар хомсомуоллар инники сыдьаҕын. Уонуттан хаамай киэн тутуукутут биһи ааппыт хомсомуол була диэһэ. Ити этэ буолахына бэһис уже бэһисте хомсомуол буоллум дии. Аны сайын туох үүт тутааччыны үлэлээбитим пиэрмэҕэ бастакы оттон иһин хастаах ыаммыны бастакы үлэм оннук этэ бастакы хамнастаах үлэм диэххэ дуу ыраата пиэрмэҕэ ынахсыт пиэрмэтигэр үүт тутааччынан үлэлээмит дьо умаахха үлдьэтилэрээн хас сыл дэлдэ таарааҕын иһин мин ыарахан үлэтэ диэххэ ыарахан буолла иһин аны уонна чолготун комсомол дубузи октябренок хаттан Арыллаан туойан үҥкүлээн таххарытын үчүгэй. Аны бу холобура ахтыгар баар дьэ холобура бу комсомол кэмитиэтигэр секретаринан онно пропагандиһынан диэн угаата пропагандистинан ыччаты сырдыкка үтүөҕэ уһуйааччы киһи буолла. Ол кэмнэрдэ комсомол ыччата хайдах этэй, тугу үлэлииллэрэй, ону эн туох пропагандист быһыытынан, ону төһө элбэх ыччаты хабахтаххыный, сүүс бырыһыан ыччапата кириэхтээхтэх суолуган. Ити раата арыйаннааттан халалыахха дуо мун пропагандигынан кэнники комсолонлам бүтэн брамыллаам дии. Онтон аан көрбүтүм уон сыл комсомольскай кэтээнүүллээбит эппин осколалыы. Ону Бүлүүгэ педучилище тиийбитим алтыан биир алтыан биир алтыан биэс сыллаахха үөрэнэрбэр үс сылыгар комсомольскай секретаритын бэйэм группабар. Ол онно просто эмиэ наһаа үчүгэйдик үлэлиир этибит диэбит курдук училище да наһаа үчүгэй. Бэйэбит быллаа группабыт оҕолоро наһаа үчүгэйдэр туохха батыар бастыыр этибит уонна бэйэбит салайаммыт бу актыыптар мин комсомол секретарь старостын Салайаммыт иккис курсканиттан былааннаммыт соҕуруу Москва, Харьков, Сочи уонна Якутск, Харьков, Сочи, Москва, Ленинград маршрутунан илдьэн кэлбиппит. Онно дьэ бэлэмнэннэхпит дии, ону барытын бэйэбит салайарбыт. Иккис курс кэнниттэн хааламмыт кирпииччэ этээтим били харчыта кыайан булбам харчы булбаппыллам дии ойуун уонча буолан хаалам кирпииччэттэн бары харчыбытын бары мүлүк уурунан кэбистэбит эмэн мин туохпун казначейга онтон дьэ үһүс курска үөрэнэ илдьэммит туохтаатыбыт гастроллаат били кыһынын булла дии кыһыны быһа гастроллаатыбыт ньурбанан үһэ бүлүүнэн бүлүүнэн Хаччылөрөөрү учууталларбыт хырыттыстылар Санька Василий Ивановичтыын муусукабыт учуутала иҥэн ону онно эмиэ хаччы боҕону олороммут аҕаламмыт ууран бистибит. Ол ордук гынаммыт үһүс курсу бүтэрэн бараммыт хаччыта оҕолорбутун өссө бэрсэ-бэрсэ учууталларбытыттан иэс ыла ылабыт бары ордук үлэйдээн кэлбиппитин айа сумнубаппыт. Онтон ол биһи аттыыттар онно издьэ-издьэ буллаа дии наһаа пятнадцатаах буллаа дии. Тиийэн бараммыт дьэ ол бастаан онно дьиҥинэн кураторбыт антахха сүөхтээн хойутаан кэлбит этэ кырыныысса таһыттан иҥэнэн уопсайбытын булбакка иҥэн бэйэбит баран дьэ учительскай туохтан институтка тиэммит уопсай булан инник буолан иннээн дьэ элбээх да дьонно интукпут онно комсомоллар диэннэр диэммит оттон онно опетнес опетнес бооллаати эттин хайаны толоруохтаахпын буллаати ол иһин итиирдик наһаа тэрээһиннээхтик баран кэлбиппит онтон кэлэммин Амма оскуолатыгар математиктаабытым, училище кэнниттэн. Быстал киһи кылым математиканан ыппыттар ону. Элбэх па улахан оскуола буллаа дии. Күүрбэччэ комсомолец устал. Комсомол этте, партия этте, толорор буллаан дии. Мин комсомол секретарынан буолбутум, оттон иһин үшө баатыгам үлэлээбиппит, бастакы үлэн онно туох этэ. Кинигэ хомуйтаран, пермаҕа атынан илдьэммит кыратык кэнсиэрдээн лиэксийэлээн баран кэлбиппит диэн бастакы туомула этэ онуттан эмиэ наһаа көхтөөхтөр аммалар диэххэ наһаа үчүгэй этэ оройком оройком тугун эмиэ чилиэнинэн ньии сылдьаммын саһыл сыһыыга бара сылдьыппыт саһыл сыһыы тугун араат алтыан сэттэ аллаахха сүүрбэккэ биир ан сылы буоллаа дии эмиэ онно туох буолбутун оонньоон көрдө толооҥу дьах мас халаатката кэтэгин дии комсомоллар барда дьэ барар дьонно онно янитарын кудун чати комсомоллар ми онно маны субботник бога үлэ бога булла ди о субботник бога диэҥэ амма бурдуктаа орулан ди бидde жемин комсомольска хекеттер быһытынан учталлары ыччаттары оголору субботникка ыттылар амма туоха балогурга тугар покровка тиһегерна Аһаҕас массыынаны наһаа элбэҕини тиэйдилэр. Баран иһэммит оҕолорум аҥаара өттө тэлгэнэ халаан борто бор борпута дьанан просто бары өйдөнө кэлбитин ытар эбиппит. Оннуттан хата этэҥҥэ буолбута барыта үс-түөрт киһи кыратык эмсэҕэлээбитэ онно мин дьэ тыл медициэмэ кыратык таһыллан турбахтаан хаатын биэрэ улахан улатахтара дии. Оннук араас оттон наһаа элбэх субботунньук буолар этэ. Онтон икки ыал оскуола үлэлээн үһүс сылбар Болугурга барбытым. Болугур оскуолатыгар бэттэх Николаева Светлана билэрин буолла обкомолго кыттаардыбыт кыыс дьону ыалдьан кэлэннэр миинэн тарыыппытым мичилээччигинэн. Онно эмиэ отделение секретэрин холбооччунан үлэлээбитим. Дьэ онно баарытын наар пермата таххара этибит онно дьэ. Дояркалары солбуйаммыт өрөбүллэтэҕит диэн наар сорук турар. Наар оҕолору билбиэрээрибит, дьэ ол комсомоллору сыыйаммыт наар оннук тахсар этибит. Уон онно сылдьан биир өйдүүм баар туох диэн эмиэ комсомоллорбутун мунньаммыт наши мои род диэн уонна Клара диэн кэргэннээх музыканнардаахпыт олорунан эмиэ комсомоллор гастроллаан ити Чурапчына, Мындаҕаана, Мырыланаан, Инус Улхачынан сылдьан массыына үрдүгэр сылдьан кэлбиттээхпит диэх. Ол барытыта комсомоллор

бэйэбиттэрбит диэхэ оту бүлүүгэ сылдьаммыт хохочойго велосипедынан бара сылдьыппыт комсомолларбын илдьэ аннаа буоллана ол саһыл сыһыыга боростуой массыынанан бара бара сылдьыппыт ордук ол идеята буола холобура туох агитация уонна бу олору урукку дириҥ билиини хайбылыктыы патриотическай диигэн аһа боккон тоҕуруллар эбит оччолорго диэхэмэбин ол оннук ити барыта

Сыһым һыллар ааһаллануох аарбыт киһи киэнэ хайаан көрөн кадыр үтүү баайа түгэннэр баар буолаллар дии онтон олох чалхай биирин түгэнэ ахтан аасыра бэди университетке дьэмин эмиэ иккис курстан туох секретариtim группа бар онну булан онну улахан үлэ барбат этээппэ наал онтон бар конечно ыытыллар мероприятияларга кыттаан оннун мин биири туохтаан комсомол дисциплинаҕа үөрэтэр эбиппин диэхпин баарабын. Ону эрэ таһынары ахтанаарым биир маны сенсия буолла. Мин комсомол секретарь буолан бытан взнос хомуйар буоллам дии. Ону биир ол ону билиэккэ хоруйаан дии. Көрдөөтүм аны туох уһун баҕайы столболар ырайпын аны летик будду быраҕан биэрдэ.

Идеологическая борьба и молодежь диэн туох үөрэҕи наар үөрэтэр этим дии харбалаахха уонна манна тахсан баран ити бытовой комсомол история гэригин барытар оны диэн мааны иппитин би төһөлбө оонын диэн онно наһаа элбэх ол диабеттер холобур бытовой комбинатка була комсомол история барытын үөрэтэҕин дии атын сиргэ холобур нэһилиэккэ буоллаҕына ол тэрилтэнэн буолбатах холбооҥун үөрэтэр этим буоллаа дии Онон син мин ити хас эмэ сыл, хас сыл эбитэ буоллум эрэ. Так, сэттэ уон биэс сыллаахха миигин партияҕа ылбыттара. Онтон ыла комсомол эстиэр дылы хайабын быһылаах дии. пропагандистаабыппын, оттон үчүгэй пропагандист буоламмын, оппомуон элбэх тугунан хайыыр этим.

ити хомсомуол партия тугун талмахан диэн дьону бу эйгэни уларытыы киһиэхэ хайдах хобра ону ыарырҕаттан дуу ол эбэтэр булаҕана бу үлэҕин саҕалаат да эмиэ маҕар ситиһии көтөллөммүтүн буолуо эйгэн уларыйан коллектив үчүгэй коллектив көтүбэстэхэ эмиэ киһи олоҕо эмиэ атыннык салалла дии ону баһаалыста кэпсээрэ чэһин үрэххэ оҕуспуппут суулатыахха оттон үрэхпин бүтэрэн кэлээт харбала орто оскуолатыгар били учталлаабытым дии билэҕин онтон икки сылтан уже завуч буолбутум дириэктэрэ үөрэх чааһыгар солбуйар ол хаҥа бүтэрэн кэбик киэхэ биллэн туран наһаа ыарахан этэ оннуттан Кларова Непатьевна Татьяна Кимовна туох наставниктаан диэбит курдук соһон сыан иһин үрдөөш үрдүк Нач үрдүк болуотаттан санаабар бэйэм каярбынан үлэлээбитим. Оскуола куруутун инники сылдьар этэ. Онтон дьэ саамай тостуулар тылым бу үөрэх айгытыттан тыа хаһаайыстыбатыгар коммунизм улахан коммунизм сопхуоска профсоюз председателинэн бар этэ. Миэхэ наһаа ыарахан этэ диэххэ да төһө даҕаны ийэм сааһын тухары доярка буоллар билигэр ыһыах буоламмын хотоҥҥолох чугаһаппатаҕа. Онон олох билбэт ыарахан ынахха да чугаһыырбын куттанар этим диэххинэ да, холобура араас терминнэри да билбэт этим, холобура этим морсион диэн тугуй диэн ыйыппыттарыгар билбэккэ турбутум баар этэ. Уонна оччолорго тыа хаһаайыстыбатыгар ханнык баҕарар үлэҕэ социалистическай куоталаһыыны тэрийии сүрдээх улахан киэҥник, дириҥник ыытыллар этэ. Онуттан Комизм сокуос эмиэ үчүгэйдик кэккэлэрэ сылдьар этэ, хаста даҕаны сынама ылан туруорбут, союзка даҕаны, республикаҕа даҕаны. Онно туох диэн, куоталаһыы наһаа элбэх. Даже нэдиэлэнэн, ыйынан эрэ буолбакка, нэдиэлэнэн, күнүнэн граппыһы тиэрдэр этэ. Ону итин Олмак Владимирга эттэхпинэ, сразу оҥорон биэрэр бу заданиелар. Күҥҥэ баччаны ыһыахтаах, битилэ баччаны ыһыахтаах диэн сүрдээх. Онно гынан дьэ араас үрдүк ситиһилэргэ дьэти үс сүүс икки икки тыһыынча үс тыһыынча кирбиилэри ылыыга дьоннору көҕүллэр этибит буоллаа дии. Онно пиармаларынан да үлэлииллэрэ билгилээн да дьоллор. Ол кэнниттэн оттон түөрт сыл үлэлээн бараммын партия райкомугар тахсыбытым. Ол эмиэ буотан киһи туохтаабат үлэтэ буоллаа дии билбэт үлэтэ. Оттон бэйэм бааҕынан буолбатаар. Партиялаах буоламмын партия райкома түгэтэр даҕан онно баран иһэр буоллаҕым дии. Чөл курдук хайааммын иһин араас үлэлэргэ ол кэнниттэн оттон бу улуус дьаһалтатыгар уонна аамай бүтэһикпин бу ветераннар сэбиэттэригэр он сыл үлэлээтим. Оттон бу ааҕаммын тураммын ити биээн сылдьан буолар. Оттон ветераннар сэбиэттэригэр эмиэ тон иһин бэйэм эмиэ күүһүм кыаҕым тиэринэн үлэлээтим диэх наада. Ордук үйэтитиигэ элбэх үлэни ыыттыбыт. Кинигэ бэтэх хараһа, дьон барахсаттар ааттара хаалытыла диэн үлэлээбит суоллара киһи отон бэйэтэ кыһаллар буоллаҕына ханнык баҕарар эйгэ араата үөйэн сөп быһылаахтык дии саныыбын бу чугас туох аты дьахтар киэхэ билсэн туран тыа хаһыйсата мин бир отчуоттун дыгырхан билин дыгырхан аны булана холобура чочолорго даҕаны комсомолун син биринники болла дии батта эн холобура билден туран бу Туоха пропагандист быһыытынан комсомол бу улахан комсомол секретарынан үлэлээн бу дьону көҕүлүүргэ комсомолларбыт төһө актыыбынай позициялаах этэй? Ты очулургутун били туох тенети ди оскуола производство үрдүгөрэх тенети ди ону би оскуолалартан оҕолору ылам таһаарар этит кылааһа кылааһынан булларны профсоюзду дьамын онно Ол оҕолор үлэҕэ кэлэн баран үлэлэрин чэпчэтиигэ коллективный договор диэн баарын оттон онно билэммин онно дьэ чэпчэтиилэри киллэриигэ үлэлээбитим диэххэ наада. Оҕолор кэлээт даҕаны холобура били хамнастыыр ордук буоллун диэн бастакы хас ити уон биэс ити да отуттугур ыһыан араас биэрэр гына ити аһылыгы босхо тэрийэр гына ити туруорсан киллэртэрбитим уонна оттон бас иккис сырыыбар ити иккис кэрие оҕолору бастаан куоратынан иин күүлэйдэтэн аҕалан уоннаттан биллэн турар ити оччолорго политиканан ыанньыксыттар дьиэлэрэ механизатордар дьиэлэрэ тутуллан сонно кэлбит эдэр ыччат комсомолецтар наһаа үчүгэйдик үлэлиир этилэр диэхэ наада бэрээдэги тутуһуннарыыга иҥин онно сүрдээх ардах үлэ барар этэ туох баар үлэҕэ барыта зонанан диир этибит үлэ үлэ Ити ол бу күрэхтэһии бөҕө баалар этэ. Онно комсомолецтары барытын оттон тардар буоллаан дии. Киһи уох буоллаана бара давай кэл диэн буолар. Аны онно субботинник боҕо дьэти фермаҕа таһаарары дояркалары солбуттарыы, өрөбүллэри тэрийии, ол бу хортуоппуйбут дьэ хотубалга хостоҕуна хостооҕуна аны саас ыраастааһына дьонно барытыгар

Оны ме хайдары курдук оччолордоох хомсомуолга охсуулаах буолбут кэм дии саныыбын. Тоҕо диэтэххинэ икки сыл киһи сорохтор икки сыл буолбакка то хаалан хаалаллар буоллаҕа дии. Ким кэргэн тахсар, ким кэргэн ылар, ким уолатырааҥҥыйа бараллар. Онтон ардытан оччолорго оҕону үөрэххэ киириитэ наһаа туох бырыһыана кыра дии. баҕалаах киһи үрэххэ киирэр этэ дии саныыбын. Үлэҕэ бу үлэлээн баран барыы бу чахчы үөрэх наадатын билэн бараллар буоллаҕа дии. Чахчы үөрэххэ тардыһыылаах бу мин үөрэхтээх буолахпына өссө улахан туһаны аҕалыам этэ диир бэйэлэрин баҕаларынан оҕолор барар оҕолор киирэллэр этэ дии саныыбын. Онтон, конечно, Хаалбыт оҕо элбэх баҕар онтон кэптэрбит оҕо элбэх буолуон сөп оҕолордоох дии оннуттан билигин ыччат син биир ыччат бэйэтин кэмигэр эмиэ ыччат буолар биһи биһи эмиэ оччолордоох кэмчитэ буолуохпут дии ону дьэ билигин бурдук ээх эдэр бурдук көрөҕүм да билиҥҥи ыччаты уонна Биһи бу наһаа да биһиги буолбатар Алита кэнники көлүөнэ оҕолору тэҥнээн көрүөххэ да конечно тэҥнээн көрүөххэ оҕолору дьэ биһиги кырдьаҕас дьоннор холобура туох диэххэ муостатоох муус түннүктээх балаантаҥҥа олох кусалхаммыт дьон буоллар онно тэҥнээтэххэ билиҥҥи бу ыҥырдаах сайдыылаах олоххо олорор оҕолор сайдыылары даҕаны билиилэрэ көрүүлэрэ даҕаны биһигиттэн таһыччы буоллаҕа дии ол гынан баран Саар дьоно акыдьаастарга эҥин сыһыаммыт арыый бэйэ-бэйэҕэ сыһыаммыт көмөлөһүүгэ эҥҥэ арыый атын этэ дии саныыбын. Көмөҕө кэлиигэ бэлэм курдук оттон билигин ол арыый онно көһүүн дуу диэх курдук саныыбын. Кыһалҕалаахха биһиги барытыгар көмөҕө кэлэргэ туох оттон билигин тэрээһин эмиэ конечно буолаллар гынан баран Арыый туох да диһэн, онон билиҥҥи оҕолор хайаан даҕаны бу ийэҕэ аҕаҕар эрэ буолбакка, тулалыыр дьоҥҥо эмиэ куруутун бурдук сыһыаннаһаннар көмөҕө кэлэр дьон буола улааталлар буолар ордук буолуо этэ дии саныыбын. Оннуттан биһиги туох диэххэ сөбүй? Билиҥҥи оҕо үөрэниэн үөрэнэригэр үөрэнэригэр айас суох барыта баар дии төрөппүттэр наһаа кыһаллалар ханна баҕарар үөрэниэхтэрин сөп куоракка эрэ буолбакка москваҕа кыраныысса таһыгар иһин барытыгар туох баҕарар үөрэҕэлиэхтэрин төһө баҕарар билиилээх дьон буолуохтарын баҕара буолуохтарын сөп ол гынан баран сорохтор үөрэҕин олус чэпчэкитик ылаллар дуу диэх курдук этии бааллар дии инньэ гынан буоллаҕына туох оҕус исписэлиистэр тахалар быһалаах наһаа дэриҥкилээх буолбакка наһаа оннук курдук дии онон ыччат хайаан даҕаны бу бэйэтин баҕар түмэн эрдэттэн бэлэмнэнэ хайаан да бэйэтин таптыыр эйгэтигэр үөрэҕи ылан дойдутугар туһалаах бу дойдубут чэчири сайдарыгар үлэлиир киһи буоларга эрдэттэн бэлэмнэниэхтээх дии саныыбын биһиги көлүөнэттэн айас үөрэҕи батыс үөрэххэ наһаа дьулуурдаах этибит дии саныыбын сэттис кылаас кэнниттэн холобура Бэйэм өлөргө куоракка да киирбэккэ сылдьабын, Бүлүү куоракка бараммын дьэ төһүүн үөрэнэн бу сырдаам дии. Үлэлиибин онон үөрэхтээх, үлэһит буоларга хайаан даҕаны дьулуһуохтаах. Экспо ханна тиийдэ? Аа, кыыһым диэ. Бэйэм кыыһым билигин ол үөрэҕин бүтэрэн, аа, билигин үөрэҕин бүтэрэн аа, туохха куоракка пенсионнай пенсионнай управлениеҕа үлэлиир. Наһаа үчүгүйдик толкуйдуурбут Ата экономист оҕо хайыра бүгүн о де нар оҕон илдьэ олоруохун баарам дии бан оҕон колоро оскуоланы бүтэрдэ үөрэҕин бүтэрдэ бэйэтин суола бэйэтэ этэрэ була дии Тиге кыстан тааттыманна. Эй, оттон дуге. Онна так тух оттон кобра урут наставник диэн тылын аха туттарыты битти наставник Онно биһиги эбэтэ мин наставник буолан аныгыр этибит үлэһиттэргэ. Оттон мин бурдук дианыбына. Киһи үлэлииригэр бурдук үчүгэй халаайааччыга түбэһэрэ, үчүгэй коллективка түбэһэрэ, аһал-ахан оруоллаах буолаах диибин. Мин Харбалаахха бастаан оскуолаҕа үлэлии кэллэхпинэ бу Диана Кимовна, Клара Ванипатьевна, хаама үчүгэй наставниктарым диэбит курдук уһуйбут дьонум Уруокпа киирэн олороллор дьонно барытын көрөллөр-истэллэр дьэ үөрэппит дьонум кинилэр буолаллар дии саныыбын. Улаатан наставниктарым буоллаа дии. Оттон бэйэбит ол комсомол секретарийн буола сылдьан оҕолорго барытыгар уонна манна да тахамаран ойкуомҥа төлөлүү дьон наставниктарым аһаамыыта тиит. Ол үчүгэй буолла. Наставник диэн үлэҕэ эмиэ баар буолар да наставник диэн бу бэрээдэгин мөлтөх оҕолору кытта эмиэ анаан үлэлэтэр этибит. Ол билигин

Аспыт сыл ити кыайыыбыт сэттэ уон биэс сылын эмиэ куйаарынан үксүн ыыттыбыт. Ол да буоллар иһин наһаа үчүгэй үлэлэр бардылар диэххэ наада. Туох барыта билиҥҥи ити оруобуна эппиттэрин ити санаан кэллим. Көмүс көлүөнэ диэбитим мин миэхэ үлэлээбит бэтэрээннэрим ити сэрии оҕолоро, тыыл үлэһиттэрэ, тыыл бэтэрээннэрэ барыта наһаа актыыбынай дьон буоллахтара дии. Иннэнэн наһаа үчүгэйдик Холобура, былырыын бары тыыл ветераннарыгар туох олбох тигиллэн биэрилиннэ, барыларыгар барыларыгар биһиги оттон уонна туох бу нэһилиэк ветераннарын председателлэрин көмөтүнэн эмиэ урукку комсомоллар диэхэ наада. Үрдээх элбэх үйэтитии үлэтэ ыытылынна. Холобур, бу маннык үс кинигэни таһаардым дии үҥкүүгэ сэрии бэтэрээннэрэ сэрии кыттааччылара тыыл тыыл үлэһиттэрэ уонна сэрии оҕолоро диэн итиннэ барытар ол урукку комсомолецтар актыыбынайга актыыбынаска үөрэммит эти уонна эппити толоругар сону киһиэхэ хаана оннуга эттин толорор буоллахтарын наһаа сөрдү киһи бэйэтин ылыммыт тугун үлэтин тиһаат тиэрдэр буоллаҕына. Инньэн ол наһаа үчүгэй дьоннору кытта үлэлээтим бу ветеран эбиитигэр Русскини Юлия Львовна кинилэргэ түгэнэн туһана эмиэ махтаныахпын баҕарабын диэх наада. Үйэтитиигэ хаамай үлэттэн билигин айас хойутаан эрэр диибин үтүрүкү дьоннорбутун ону өссө да үлэлии сылдьабыт. Вот киһиэхэ үчүгэй үтүө хаачыстыба диэн уолата туоммут сыалгын толору ситиһиэххин наада буолуо. Эппит тылгын толоруохтааххын, чиэһинэй буолуохтааххын. Эдэр ыччакка Баҕана. Ол дьэ. Дьэ, эйиэхэ бастатан туран махтаныахпын баҕарам. Бу туох буоллаа дии. Биһиги аҕа саастаах дьоннорбутун үйэтитик үлэлиир эбиккит. Ону наһаа улаханнык махтаныахпын баҕарабын. Ити тыл бүтээннэр иҥин барытын устубуккут диэххэ. Онутун ыччат, ыччат диэ. Ыччат билигин наһаа үчүгэй уол дии саныыбын. Билигин тугу баҕарар ситиһиэхтэрин сөп. Бэйэлэрэ баҕарар буоллахтарына, бэйэлэрэ дьаныһан кыахтарын туһанан оны этэргэ дылы били иннигэр сыал туруорунан үлэлиир буолахтар онон дьэ главный оттон үлэһит буоланнар вот үлэни таптааннар бэйэлэрин баҕара илдьэлэрин ылан оттон дойдуларын туһугар куотун үлэлииллэригэр таатталарын ааттата туралларыгар баарым ити биһиги дуу эмиэ маннык комсомоллар курдук олох бигэ тирэхтээх буолуохтарына дии билигин чата бигэ тирэхтээх буолуохтарына билигин аччата бээлэрэ үтүпсэннэр бу тугун тулатын сэннэр сир аайы бааллар аны ээ баллыннар үлэлииллэр үлэлииллэр өссө өссө хорутан үлэлииллэрэ буоллар диэххэ тудайды дьэ Светлана Ивановна истиҥ сэргиигэ кыттыбытыҥ иһин өбүлэспитиҥ иһин махталбытын тиэрдэбит онутун бу биһиги кырачаан дааны коллективпын баҕарыахпын этэ Туох-баар кэрэни, сырдыгы, ыччаттарбыт эйэлэрин курдук итиитик индирэн-хоту үрдээч хортуулаахтык олох ааттыгар үктэннинэр, бэйэҥ ыалдьыма, доруобай буол, өрүү эйэлээх халлаан үөһэ баар буоллун уонна сырдык ааттык иннибитигэр тылгылла, тамтыллынна. Тоо үчүгэй, улахан махта. Вот эһиэхэ барыгытыгар эмиэ ыччаттарбытыгар куруутун маннык эйэлээх халлаан кыттыниэхэ онно биллэн турарыттан бу ааспыт саастаах дьон аҕа көлүөнэҕэ махталлара улахан буоллун диэххэ кинилэри үйэтитиигэ куруутун үллээтинэт диэххэ уонна куруутун маннык ыраас халлаан кинилэр үрдүлэри тыттын куруутун чэгиэн олоҕо батаста чэбдик олоҕо батастына чөл олоҕо батастына диэн маҕарыахпын маҕарым онон эйэхиттэн дьолу соргуну эмиэ доруобуйаны диэххэ алгыс баҕа сыаланнын дьайах улахан махтал